күрсәтербез. Ә хәзер инде менә үзебезнең менә горурлыгыбыз, Чатыртавыбыз. Менә Башкириядә Куштау, бездә Чатыртау. Менә без инде аның белән һәрвакыт горурланабыз. Ул инде Татарстаныбызның иң биек ноктасы. Менә күреп торасыз, 334 тә 5 метр. Әйе, диңгез өстендә урнашкан, менә шундый бик матур җир. Монда җылы да, рәхәт тә, җиле дә, кояшы да. Менә үзебезнең самолетыбыз да узып китте, очып китте. Параплан белән очалар монда безнең менә шундый клубыбыз бар. Балалар белән шөгыльләнәләр. Менә шулай ел саен, ел саен Менә без Чатыртау җыеннары үткәрәбез. Бу инде төрки халыкларның олы зур фестивале. Меңләгән кеше җыела монда, йөзләгән коллектив килә, төрле регионнардан киләләр. Оренбург, Башкортстан, Татарстан, үзебезнең менә шушы төрле районнарыбыздан, Төркиядән дә килеп катнаштылар. Шулай ук Белоруссия татарлары да килде, Кырым татарлары да, Казах, Казахстаннан да бик күп кунакларыбыз менә шунда катнашты. Президентыбыз да килде, Фарит Хайруллович та Булды. Узган елны бөтен ветераннарны җыеп без күрсәттек. Шулай матур итеп зур бәйрәмнәр үткәрәбез. Быел инде менә 10 нчы мәртәбә җыелдык, үткәрәбез. Ул инде онлайн режимда, хәзер бит инде онлайн режимда үткәрәләр. Без инде үткәрергә уйлаган идек тә, аннары инде менә туктап калдык. Но барыбер сезгә менә аның башын менә шушы ничек без ачып җибәрәбез, ничек менә бу тарихын аның барысын да сезгә күрсәттеләр безнең егетләребез, кызларыбыз. Аларга менә бик зур рәхмәт, аларга бик зур рәхмәт. Менә бу Чатыртау җыенын инде ачык дип белдерәм. Ул инде онлайн режимда бара. Менә быел 200 дән артык коллектив катнаша. Алар инде үзләре үзләрен дә төшереп безгә җибәрәләр. Без инде аны сезгә күрсәтәбез. Бүген бер өлешен генә күрсәтәбез. Анда инде менә шулай җыелышып матур бәйрәмнәр үткәрәбез. Без инде үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне онытырга тиеш түгел, сакларга тиеш, яшь буынга аны өйрәтергә тиеш. Ул инде безнең бурычыбыз, борычыбыз. Менә Минтимер Шәрипович Шәймиев, Рустам Нургалиевич Минниханов, аның турыда инде менә без Елабугада да сөйләштек укытучыларыбыз белән, татар телебезне, туган телебезне, динебезне онытырга тиеш түгел, балаларыбызны дөрес иттереп тәрбияләргә, укытырга, балалар бакчасында, мәктәпләрдә татарча сөйләшергә, чараларны татарча күбрәк үткәрергә,

Менә без үзебезнең беренче тукталышыбызда күрдек. Аның тарихына басым ясап китап чыгардылар. Мин ул вакытта ук ах иткән идем. Кара әле нинди зур мәһабәт, зур, бәяләп бетермәслек эш эшләнгән дип. Ә менә бүген икенче тапкыр тагын гаҗәпкә калдым. Хәтта берәү белән дә сөйләшү. Чөнки 70 беткән авылдан Күпме сыкрану, аһ-зар, нигезен сагыну, туган җиренә ятып бер карау, анда кайтып килү теләге уяна, әллә кая кайтырга тиеш ул. Рәхмәт, сез. Бик зур рәхмәт, кадерле рәисем, шундый җылы, матур, дөрес, изге сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Сез инде һәрвакыт безнең белән бөтен чараларда катнашасыз, Чатыртау җыенында да бик күп тапкыр булдыгыз, Сабан туйларыбызда да, Ык Сабан туе.

Газиз милләттәшләрем, кадерле якташларым, хөрмәтле кунаклар зырлар дип. Моның өчен ниндидер бер көч, рухи көч кирәк. Бер көннең дә бер кайчан да менә болай җыеласы килми. Бөтен кеше курка. Бөтен кеше үзен саклый. Ә инде җитәкчеләр бигрәк тә куркалар һәм саклыйлар үзләрен. Шуңа күрә минем күңелемдә шундый тойгы кала. Әлбәттә, мин туган җирем белән, туган ягым белән чиксез горурланам. Татарның иң начар хис тудыра торган бер әйбере бар. Ул да булса, үзендә эчке горурлык юк. Үз милләтенең бөеклеген аңламаган халык. Бу халыкның киләчәге, әгәр дә үзенең бөеклеген аңламаса, горурлыгы булмаса, Мин бу халыкның киләчәген күрмим. Чөнки ансыз милләт беркайчан да үсмәячәк. Ә бүгенге бәйрәмдә шуны әйтәсем килә. Аллага шөкер, Ходай Тәгаләгә мең рәхмәт. Матур көн бирде. Матур көнне матур сүзләрне әйтеп тәмамлыйсым килә. Һәрвакыт шулай. Үзегезнең милләтегез белән горурланыгыз. Сездән башка алар сезне башка милләтләр күтәрмәячәкләр. Сез бары тик үзегезгә ышансагыз гына, үзегезнең кем икәнегезне исбат итәчәксез. Бүгенге кичәдә Катнашкан бөтен кешеләргә бик зур рәхмәт. Ә инде сезгә, кадерле дусларым минем, шушындый көнне шул хәтле матур итеп чыгыш ясавыгыз өчен чиксез рәхмәтлемен. Исән сау яшәгез. Шулай матур бергә эшләгез. Халыкның күңеленә татарның бар икәнен сеңдерегез.

Фестиваль, икенчедән зур конференция һәм башка чаралар. Без бүген Татарстанда гына түгел, бөтен татар дөньясының бүген төбәкчеләрнең, галимнәрнең башкаласына әйләнеп барабыз бүген. Чөнки ул менә ык буе дип без ык монда. Азнакай районы бик матур табигате, ык буе, чатыр тау. Монда борынгы тарих. Әле күп нәрсәләр өйрәнеп бетермәгән. Без аны баскыч кына беренче адымнарны эшләдек. Шуңа әйтәсем килә, Марсель Зуфарович һәм аның командасына бик зур рәхмәт. Бу районны әйткәндә, бик монда эшчән халык, бер яктан җирдә эшлиләр, аш үстерәләр, икенче яктан нефтяниклар һәм башка производстволар. Монда халык бик тырыш. Монда и культура да бик матур, һәрвакыт. Менә монда аларның отдел культурасы күпме чаралар үткәрә, аны саны да җитми, санап та бетеп булмый. Эшләрен эшлиләр. Чатыр таудан нинди генә, мин беренче, быел гына биш тапкыр менеп төштем бу тауга. Беренче тапкыр 2009 елда монда булган идем. Монда Никита Сергеевич Хрущев вастарак уткан, менмәгән, ул да булган, ул Карабашта булган инде, ике тау бар безнең. Булган юк, аю, монда бар урын, мин булдым анда. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, менә бу тауның исеме дә матур, Чатыртау. Кырымда Чатырдах бар. Монда бит безнең татар халкы менә Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстанда безнең особый компонент татар милләтенең. Бер халык ул. Монда Казан татарлары да кергән, монда Ногай татарлары да кергән, Микә Ногай урдасының. Монда Себер татарлары да кергән. Э, без кайчакта башкорт белән э, сугышып алабыз. Бу безнеке, бу безнеке. Без бер тарихка сугышабыз, бүләргә тырышабыз. Монда Себер татарларында каны бар, монда Ногай татарларында. Ул 9 ел инде бу регионда эшли. Командасы да бик яхшы кешеләрне подобрал, төрле кешеләр, Берләштереп мордаларны җиңел түгел инде, Максим Суач миңа бер вакыт әйтте. Казанда дошманнарың булса китеп тоташтырып җибәрәм дип. Чынлап та шул, ул үзе дә кешегә якын, кайда барса да претензияләрен тыңлый. Менә бөтен җиргә барганда бәйрәмдә ул бөтен командасы белән урамда йөреп чыга, стадион ачамы, урамда нинди тишекләр бар, нинди чокырлар бар, хәл итеп, моны эшлибез, моны эшлибез. Эш бара. Җиңел түгел аларга, акча табарга кирәк күп нәрсәгә. Хәзер менә монысы ул районда мин әле без республика Татарстанда матур итеп материаллар чыгара тиеш бер атнадан күрерсез. Бу районда менә безнең журналны карасыз әле китапларда бирделәр сезгә. Марсель Зуфарыч менә Ит буе дигән безнең бер яңа традиция башлап җибәрдек. Без аны беренче тапкыр Төмәнәктә Шуның өчен Марсель Зуфарович белән сөйләшеп, менә бергә монның командасы белән бу конференцияне ике этапка бүлеп җибәрдек. Ул Төмәнектә дә булачак инде иртәгә. Карагыз, беренче Сабан Туянда булды, икенче Азнакайда булды, өченчесе булды Актанышта. Быел дүртенчесе булмады инде. Шуның өчен без аны фактически возместили, урыслар әйткәнчә. Бу конференция, бишенче конференция Ак буеның тарихына багышланган. Беренчесе үтте Азнакайда, 14 ел, икенчесе 17 ел Азнакайда, 18 юкка чыккан авылларга багышлап Азнакайда, дүртенчесе Актанышта. И бишенчесе монда. Менә ике генә матур китап чыгардык. Менә бу конференцияләрне үткәргәндә, бөтен районнарны алганда, ну, ике район инде. Берсе дүрт конференцияне үткәргәндә без 11 китап чыгардык. Марсиз Зуфаровичның һәм аның командасы ярдәме. Акчасы күп булмаса да, китапларын чыгару җиңел түгел. Ярдәм бирделәр мөмкинчелек булганда. Менә Марсиз Зуфарович, бу китапны мин символическая сезнең кулыгызга хәтле торам. Әле тегендә дә бирербез дип уйлыйбыз. Президиумда һәм конференция вакытында менә һәрвакыт чатыр тонын куясы килә тышлыгына. Менә монда Урса явының артында күрсез басма бу символичный Башкортстан Татарстан, хотя анда Татарстан җире әле ике ягында да. Ләкин бу символ, мин аны һәрвакыт кертергә тырышам. Раскопка вакытында 14 елда төшерелгән фотография. Марсис Фар. Икенчесе, мин безнең бик бәхетле көннәр булды. Беренчедән мин программаны обычно Бер дүрт-биш көн эшли торган ике сәгатьтә программа эшләп бетердек. Сез карас, программа бик эчтәлекле булды анда. Беренчедән, бөтен объявлениеләр, кемнәр кайда була, нинди секция, кемдә төшеп калгандыр, гафу итегез. Шуннан соң әйтергә кирәк, презента кердек археология һәйкәлләре. Безнең Марсель Зуфаровичның кыскача доклады, президент выступай иткән Гәзиттә 26 нчы июльдә материалын куйдык. Шуннан соң Черепанов җибәргән бөек Ватан сугышында азнакайлар калганында фронтта кешеләрнең исемнәре һәм башка һәм башка материаллар карарсыз. Менә икенче китап. Былтыр без азнакайлардан да булды. Марсель абыйны бүген күрмим. Без Томскида үткәргән зур итеп бөтен дөнья татар конгрессы белән бергә Омский хөкүмәте белән бик матур итеп үткәрдек төбәкчеләрнең форумы. Марсель Зуфарович, моның менә китабын сезнең бик матур булды моны сезнең конференцияңа килеп чыкты ул. Һәр вакыт ике китап чыгарып торабыз. Монысы бер. И соңгысы беренче сүз әйтәмдә туктарга тырышам. Чөнки монда бу

Өченчедән, бүген Азгар абыйның инициативасын һәм администрациянең ярдәмендә юкка чыккан авыллар проблемасын, алар бит беренче Азнакай күтәрде, анда Сабантуй да үткәрде. Мин Азгар Азгар абыйның һәм Нәҗибә апаның анда булган безнең анда спектаклен карадык 40-50 минутлык. Бик матур булды, Марсис Зуфарович. Шуннан соң безнең инде монда Докладлар да булыр, сөйләшүләр дә булыр, китаплар да алып китәрсез. Менә мин автобусларда тарата башладым адресны. Кемнәр автор, кемнәр делегацияләр, аларга бөтенләй җитәчәк. Бөтен кешегә мөмкин җитмәс китап, но монда районда да берничә китап калдырырга кирәк. Шуннан соң монда кызларга әйтәсем килә, бик зур рәхмәт сезгә дә. Бик матур итеп менә Чатыр тауны башлап җибәрдегез фестивале. Без бит былтыр районда бер конференция үткәрергә әйткән идек. Чатыр тауның елы булды районда. Быел шуңа да бүген нәтиҗә эшлибез. Бик зур рәхмәт, Марсель Зуфарович, бөтен эшегезгә. Без, беренчедән, Татарстанның 100 еллыгына моны багышлыйбыз. Икенчедән, 75 еллык Бөек Ватан сугышы фестивальгә, Чатыртау елына. И монда районда бик матур газета чыгып бара. Маяк газетасына 90 ел быел. Анысын да искә алыйк. Әйтеп китәсем бер генә, менә без хәзер алда сайлаулар да булачак безнең. Беренче конференцияне мин Татарстанга кайткач 94 нче елда Биектауда Миннеханов Рустам Нургалиевич белән бергә үткәрдек. Ул традицияне башлап җибәрде безнең президент. Марсель Зуфарович һәрвакыт безне хөрмәт итә, президентны без дә, бөтерәбез дә хөрмәт итәбез. Шуның өчен безнең җитәкчеләргә, Марсель Зуфарович, сезгә бик матур гына эшләгез, районда да, республикада

Бик зур рәхмәт, Альберт абый. Менә 10 ел бергә сезнең белән сөйләшкән инде башта көз көне үткәребез дип, аннары җәй көне дип сөйләштек. Шулай бит, менә бер атнада матур итеп әзерләндек. Күпме кунак килгән. Рәхмәт татар конгрессына, Василь Гаевич Шахразиевка, Закиров Ринат абыйга, э, сезгә бик зур рәхмәт. Кадрия Рәисовна, Әсхәр абыйга да рәхмәт. Альберт абый инде ул безнеке инде, Хазнакайныкы, син бездән киткәнең дә юк бит инде, шулай бит, хәзер инде күп районнар көнләшә. Ә Татарстанда бик күп яхшы җитәкчеләр, бик, бик күп яхшы башлыклар, барысы да тырышалар, эшлиләр. Үзебезнең президентыбызны да, Рустам Нургалевич Минихановны да 100% сайлыйбыз без, горурланабыз. Үзебезнең җитәкчеләребез белән горурланабыз, менә шулай матур итеп. Яшибез, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Чатыртау җыеннарын ачык дип белдерәбез. Менә шушы кызлар белән, менә шушы егетләр белән без инде Санкт-Петербург, Санкт-Петербургта да Сабан туйлар гөрләтеп үткәреп кайттык. Төркиядә дә гөрләтеп кайттык. Магнитогорскида Свердловскида, Белоруссиядә татарлар белән очраштык. Менә шулай алар белән матур итеп үзебезне күрсәтеп, һәм инде олы-олы зур сабан туйлар очрашулар үткәрәбез. Аларга да бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән, с праздником! Рәхмәт сезгә, хөрмәтле кунаклар!

Үзем мин Высокогорский районда торам. Павловка дигән авылда мәктәп директоры булып гомер буе эшләдем анда. 27 ел эшләдем анда. Шулай эшләдем. Бүтән җирдә Самар өлкәсендә Төркмән районында эшләдем. Электрон адресыңа ебәрәсең. Булды.